रे भाई रे ए ट्रक में कथी छै रे ट्रक के डिक्की खोल जल्दी पाछू से जल्दी खोल डिक्की सरकार एहिमे तरकारी छै सरकार हे गोर लागै छै सर तरकारी छै सरकार एक्चुअली हमर गर्लफ्रेंड के बाबा उ रहै रे मतलब आई मीन मरि गेलैया ने तऽ हुनके आइ एकादशा के भोज छै तऽ वएह के लेल जे छै से तरकारी लो जा रहल छी आलू और कोबी डिक्की खोल एकर ई ढो, ढोली कथी कहल जाइ छै एकरा एकरा खोल हमहू देखिए ट्रक में केहन तरकारी छो देश में एतेक बेरोजगारी चल रहल छै आ तू तरकारी खाइ जा हैं रो मार भात खाए के तोरा औकायद नहीं छो आ तू तरकारी खोजने फिरे छे सही में तरकारी छै यार बजर खसुआ मुड़िया में चढ़ देबो नहीं तो देखब इन ट्रक में कथी छो ट्रक के अंदर में कथी रखने छीन रे रबै पुलिस वाली भऽ कऽ एहने बिखिन बिखिन गारि पढ़ै छियै लाज नहि होइए सर ट्रक में सही में तरकारिये छै देखलियै देखलियै ने तरकारिये छलियै तऽ काल्हिसँ कहि रहल छी तऽ अहाँ सबके विश्वास नहि भऽ रहल है अरे एना केना तरकारी छै हम सब तऽ दारूबाज के पकड़े लेल आयल रहिए ना अगर दारू नहि भेटले तऽ सरकार के की जवाब देबै राति में जे अपना सब थाना में दारू पीने रहिए ओकर खाली बोतल सब आनि के एकर ट्रक में राख दे छिए आ ओकर बाद एकरा दारू के तस्करी में फंसा क अरेस्ट क ले छे सरकार जे दारू तस्कर पर एक लाख इनाम रखने छै ओ इनाम सब आदमी आपस में बांट ले ई कोनो बात भेल अहाँ सबके अब यह बात है तो बउआ हमरा सब पर बिहार सरकार के बहुत ज्यादा प्रेशर छे रो बे हमरो सब के ऊपर जवाब देवे पड़े छे न रे है तो ऊपर जवाब देबो पड़ैया तो हमरा ऊपर पहुंचाबै के व्यवस्था कर रहल छी से कहू ए छोड़ा कोयला करिया नाम अछि हमार करिया कुमार फेसबुक आईडी से हो यह नाम से चलैया आब जे भी नाम छौ सुन हमर बात ध्यान से दारू तस्करी के जुर्म कबूल कर ले तोरा फायदा छौ नहीं नहीं हम जुर्म कबूल करब तऽ अहाँ सब हमरा जेल में जे छै से धो देब जाकऽ हम जुर्म तुम नहीं कबूल करब घर पर मार भात खाय छै आ जेल में रोटी भात तरकारी सब भेटतो हाँ तो और के कनी काल का चक्किए पीसे पड़तो ने पीस ली है आ जेल जे चल जाएब त बियाहो नहीं हैत से हमर गर्लफ्रेंड काली चरनी देवी ओहि खकरी सने उड़ैर जात से अब तो हमरा सबके सरकार के जवाब देबाक रहैया आ तोरा सार के बियाह के पड़ल छौ ना तू शांत रह ना इंस्पेक्टर ठकना हम समझावे छिए ना सुन करिया तस्करी के इल्जाम कबूल क ले आ चल हमरा संगे जेल ओतऽ नीक नुकुत खाई लेल भेटतौ आ बात रहले बियाह के तऽ वएह जेल में कोनो नीक चोरनी डकैतनी के देख कऽ तोहर बियाह करवा देबो चिंता नहि कर आओ जे छै से चोरनी डकैतनी हमर मर्डर कऽ देलक चोरनी के नहीं पता मुदा हम सब अखन तोहर मर्डर करबो अगर जुर्म कबूल नहीं केला तो एगो काज करू लिया एक सौ रुपया आ बात के रफा दफा करू हमरा झंझारपुर निकलबाक अछि हम सब तोरा घूसखोर देखा रहल छियो रे सार बिहार पुलिस के घूस दे के तोरा हिम्मत केना भेलो रे सार दू हजार दू हजार ठीक छै एगो काज कर हमर दहिना जेबी में राख दही दू हजार टका आ निकल चुपचाप एतऽ से रात के पौआ के जुगाड़ भऽ गेल सर हम पैसा के बात नहीं कह रहल छी हम कह रहल छी जे दू हजार बेर समझा देलहुं जे भाई हम निर्दोष छी हम निर्दोष छी हम निर्दोष छी निर्दोष छै तऽ की भऽ गेलै कोनो ने कोनो केस मे फंसाइए देबै अगर दू हजार रुपया नहि एकरा एखन तुरंत जे छै से देलकै तऽ बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के ई कमजोर बुझ रहल है सार के बौआ ई बिहार छै बिहार आ बिहार में बाहर छै लुट्टिस बाबू के सरकार छै हमहू बहुत जल्द पुलिस फोर्स ज्वाइन करे वाला छियै अच्छा से कोना ड्रेस सियाबै लेल दऽ देने छियै तीन गो स्टार वाला रे भाई रे पुलिस फोर्स ज्वाइन करे के लेल पढ़ाई करऽ पड़े छै परीक्षा देबऽ पड़ै छै अच्छा हमरा भेल जे घूस देबऽ पड़ै छै पुलिस बने के लेल रे बरे सार के ज्यादा उड़ नहि नहि तऽ अखने ठोकि देबो देवाल पर फोटो टंगा जेतो हार के संगे यार एकरा ज्यादा ही कोनो दोसर ट्रक वाला के पकड़े छै आ फंसा दै छियै दारू के केस में ई छोरा करिया बहुत खच्चर बुझा रहल अछि सर हमरा आज्ञा दिया दू फाइट में सब खचरे निकाल देबे सार डोरबोर कहाँ के घर वाली सब तो घर में जीते नहीं छे आ तो दू फाइट आ चार फाइट के नहीं छे सार के सॉरी सर सॉरी हमरा क्षमा कयल जाय रो भाई घर वाली सब मार खाई छियो अरे भाई रोज दारू पी के मारे छे एकरा एकर घर वाली जे छे से रो भाई तो तलाक किया न दै छियै मा- मारैया तो किया रो तलाक किया देते रहो एक्चुअली हमर बियाह नहि भऽ रहल अछि तऽ हम सोचलहुँ जे अगर ई तलाक दऽ देथिन तऽ तऽ तू ओकरा से बियाह कऽ लेबही नहि हँ आ रोज रात के दारू पी के मारतो से हम मारि खाय लेल तैयार छी कम से कम वएह लाथे हमर बियाह तऽ भऽ जायत यार बियाहे करे लेल हम लल छी की कहू राव भाई एगो काज कर हमर बहू संगे तू एक दिन रह के देख लही अगर जिंदा बच गेले तो तोहर हम सगाई करा देबे नहीं भाई हम एक या दू दिन नहीं रहब रखब हमरा परमानेंट के लेल चाहिए यार बियाह करेबै तब बाजू हम तो तैयार छी मुदा हमर घर वाली मन तो तहन न यार सार के वह बहाने हम थर्ड डिग्री टॉर्चर सब बच जाए थर्ड डिग्री टॉर्चर से किया हमर घरवाली कैदी सब जेना बहिन क आ हमरा थर्ड डिग्री टॉर्चर दैया यार से किया पहिने ओहो पुलिसे में रहे ना हम बियाह क लेलिए हमरा नहीं पता छले जे क्रिमिनल वाला टॉर्चर हमरा घरे पर भेटत ई बात सब सुन को हमर त बियाह पर सब भरोसे उठ गेल यार एहनो होइ छै हमरा आब बियाह नहि करबाक अछि जिंदगी भरि हम कुमारे रहब ई भेलो ना बात हमरा बियाह तियाह नहि करबाक अछि हे रे इंस्पेक्टर साहब लऽ चलू हमरा जेल लऽ चलू हमरा आब हमरा लेल जेले ठीक रहत यार एहि बेर हम दुनिया से नीक जेले ठीक छै ई भेलो समझदारी वाला बात ठकना